Chinthu kong zong cu a hmun dang zong ah cun a chimmi ka tampi um ngai la. Hopoh nih tu lio atu ahcun Laimi nih khin cun theih dih kha va sat cang ko la dah tiah ka ruah thai lomi kan um theng tiah lo tiah kan ka ruah la ti le nan tuahmi thil khi an hei tha tuk state dang tete kip in a tuahmi zong sase khi kalei le khakalei te bantuk na tuahmi kip zong khi sase minung tampi nih khin zei ruang dah mah khan na tuah le timi zei zei ruang dah hika state hin a tuah le zei ruang ah dah mah ka cu a tuah ṭhan ti bantuk hi kan va fiang dih la lo na tiin kan fian mi tu cu sullam la timi ka cu kan van fiang ngai cio ko hna le nan heti nan van rung oh wow chin tube is great you know uh min mi punang tampi an choi sang kho and then an ṭang cho chin nang mang kan hei ti tikah khin a hnulei in khin te nan nan harnak tete mu ma nan organize nan tuah tikah hin thil fawi cu se ve lo chu mu ma vialte nan thil tuah mi zong cu soso a si ve lo number 1 ma miphun vialte kan miphun hi tluk na tek mi chaw di le tlum di ding in khin thil khi tu a hau mi tapo si tikah khin um a harnak hna te um ma khe a va tampi ko la na ten kan highlight in khin ti zem tuk share hna na du mi um mo chun te se lo le obviously mah na thil tuahmi thawngin Pathian nih sunparnak a conak mu a reward zong tampi kai um la le mah chung te kan share na duhmi hna ka um cuma kan share mm yeah mun nang ka dang kan man tuahnak a ruang cu okay bei i I think avoi khatnak mun nang kan tuah ka ai zon Mizoram kan sele ma ka chu humanitarian work shim ka tuwa kan du nak sa ngai chang diplomatic work te bantuk mo mizo le chin pe tle ter chin chin nak se se kan mi phun babam nak tha va tho ter chin nak kan ma shim ka mah project kha tuah kan i tim le a tuah vevek ding se cun ka ka hmun kha you know ah kan show zong ka tuah tuah thil pakhat tuah vevek ahcun tha lo lo kin mak deuh lo lo kin tuah a tha hnga lo mo ti kan kan i timh mi cu se cun nikum zong kha Ohio Columbus ah kan tuah ka zong kha ja Indiana lawng te kan tuah kan Indiana pong kam Indiana hna cu ki puai kan nei tam ngai cang cho and then also

A harnak ti ah khin vei um ka chim bantuk ka rak thok ah khan cun ti they're like a ngan tuk like khoika interview kan tuahnak ah khan comment pakhat ah khin hi thil tuah ding ah cun a tha tuk nain nu pakhat te lawng tuah ding ah cun like a ngan tuk mi thil si ti khin a rak kan ti bel and I'm like ka rak zumh dengmang I'm like yeah this is so big kei zong kha a big tuk caah khan keimah nih tuah ka rak i tim lo midang organization tampi ka pek ka rak i tim lai Pathian nih tawifian nakin van chim ahcun dei Pathian nih keimah tuah ding nakin like ka, uh, ka pay ah khan arak thla like go ti khi alo and then so um ti khan ka heikal thluama vele and then ti khan avan tial ah khan ke zong kha I'm like ah si hrim like nu pakhat tuah ding ah cun ka van ti la like kai hngil ah khan I'm like no this is like not from God Pathian i fiang ten aka chim ko mi cu ja hi hi like ke pongkam o an ni khan ha kan ho ter than ka ti la so jesu min khan ka tha than i rebuke it ma bil te ro na ka ne a cun confusion uh, se se fian lo na se se mo izum lo na te ban thadar na ka ne a cun jesu min ka chwa tikin ma te ka be pi ngai mu rebuking min ya ka thang akan chiat mi ke jesu min in thah ding rebuke ding also a kan thangthat mi zong kha Jesuh min in thah a hau mah kha a biapi tuk so both ways just be level uh, with the word anyway ti khan ka van tha le and then and a ka fian der mi cha hi kan mi phun hi angan tu kan ti peng rong hi angan pi khi kan tua khom bel lo hi ti khi avan ka fian ter than le so next interview a khan khi mah lei focus caan ka van hmang cang like angan mi khi i tim usi like kar hlang usi angan tu kan phan khobal alo tua ding slo kan ti chung po kan tua alo kan phan alo ai tebal alo let's just keep it going tikhin thazang pek na tung ka hei man so ma ha kai thok na ke har nak chu se tu chu avan ngan chin nang wang chang cha khan I guess management lei kha management lei kha van har chin langmang hmun nang ka dang hna kan tua cha khan kan zuk ngai mi minung khin um pang hau khaka hmun hma khan and an ma ni khan tampi akan bom amma ni khin khaka hmun hma he pe tlei mo media lei zong zeitinda kan hman lai zeitinda connection transportation te bantuk te zong kha an ma ni khan akan bom le atu hna cu credit ka la kho lo ki uh, puvan che ok ti ka nu they are the main an mah nih khin har le fe in fundraising an tua chu cun sponsor te bantuk te hi an mah nih khan an va kawl an va a chan an pek bak so ma sponsorship lo khan cun je ma ai tua ding khasal ai tua kho ding khaslo pathian sang hwan sponsorship zong kan hal mi pau khi lung tho than nuam ti khin ki a ding ting ha ara kan akan pek peng and then so pathian a tha duk so kan thil tuah mi khi a khi anak anak i lawm ve ko mu tha zang anak i lak ve ko ti khi aman kan fiater nak dong sila kan i lawm ta tak se ma pani jin chu long slo in nikum na ka chu kan naw le boitim par mu par tin dim stella beth ta bantuk anma kha management kha anma sin ka up chang ke he ke he ka rian ha tam pa chang cha khan and also ke kum sau pi ke tikhin uh, hramthok ten te arak chan arak mang chang min sila kha te i van train leadership position in um, tlei kho nak mun ma khan an se tuk chang an luan le lam te ma an man an ban tlei pa chang la te khan van tha chin lang mang an a har nak ti akhin khati ma transition ma leadership ani thlan kha ke khi khi ka fa zo te hin ka zo ve jo because i thok ka khan te karak om like ashram thok te hin ke ma ni khin karak to the first one kha chamo and so mah ti van revision zong nangmah revision se so like um khati van transition ang ka zoom tuk na pina khin but like keimah ka zia khi si independent tuk khin ka chol chang like thil pakhat akan hala khin keimah direct khin cross academy zong chin tube zong adang nang zo khin should we do this yes no to khin ki meeting va tua hau lo because keimah tin ka rak chol pang ka tuan meng ca kha meeting cu a hau lo le yes no yeah do that do that khi direct khin phi khi ka pek tang hna le lama khati leadership avan i thlen ah khan keimah no na kan ka rak pek pa la kanal le poni hey we we did a meeting on it already for like 2 hours and I'm like I'm so sorry so so two independents on khi yeah co-independent si ma te khi kai hurt and then but tu chu ka van thiam chin lang mang ve pathian ni khin a ka fianter ve I'm like kai hngilh hlan ah khin I try to always reflect ah tu ni kha yeah I was like ka zumh dawh mi khan lo a lo cang for them so it's not good so a har nak ti khin ya ma ke ma um second thing ha co-dependent ti teamwork and then giving the baton fully anmah kha fully in leadership an ṭuanter ding kha but a kum khatnak cu si ve le kum khatnak cu har cio ding ka si ko kum hnih kum thumnak ka I'm just gonna sit back and watch now and then pongkam nan ho thongpang te te khe thang ngai ton ve like zem han tua ze rong a de ban tu ze am akan pek de ban tu shrong ki and then a har tia kin kanma akan timi chu a har ka ruat lo ka hei in kho ngai ko But kan winners pawl hna an thangchiat ah khin mah ti khi ka duh lo ngai mm. fak ngai uh, around so tikhin anmah zong tikhin har le fei te anmah si kho chung an rak i zuam ve mi pi nih hei vote ve i an ngah mi sala tikhan pawngkam lungtlin lo nak khi kan mah long ha kan thang chiat do like the winner po kan thang chiat di ma tu khi lo le ma te ke Yeah, I just mm. want us to be happy for each other. Pakhat le pakhat mm. thiltha le ong min nak kan hua khin hlawhtin nak kan hua khin i lom pi ding chiu si a mm, kan mi phun kan tlom to kai thil te khomi kan tlom to we have to just yeah sun minung kan sining hrim khi se ko khi mi phun ki ma zat te jong va se ko si ma zat pi jong kha va se ko si lo mam tuk soisel tu kha cu rak um peng ve khi si ko le an a caan caan ah khin cun mah khi soisel tu pakhat pahnih te an u ka thang deuh mi khi lo ton lo ton ngai le zapi nih khan zong an lomh pi tuk ko hna bua kha mah pakhat pahnih te ne ka rip lai kha rak thang tuk ve ton mi te khi si ko le ya khat lai kama khan cun winner lila zong mu tu cun ya a chung i nominate po cheu zong sa se ma lila ni zong ni khan ya ma he cu phung sa ko tu zong in khin tai kho chi pa ka ton ka hawe cheukhat kan laimi chung i organization policy lan tuah mi ti bana a tu CND te mun pawl zong zeidang tete kan miphun nan tuah mi pawl thi la khin kan ma dong kan tel kho cio lo na ten kan ruah nak chu um ve cio ka chin nak te tiam ko lo mo man thla am mo live mo kan zo te kala thil akal ning le ve po kan ve te ka khin kan ruah mi le kan teimi cu um ngai ve ma kha kan chim tikah khan atal le na atal phone lo chim le nan chim phone just long te na ila pakhat man le effort nan sem um phone lo tekin cheu kha chon phone chu na belte in hruaitu na si si le mi hmaya chuak mi na zu sa chun just ding zong kha ready na si ha criticize an to mi zong kha ready na si ha na ten ma khanai tai ter ve ding tu se lo nan kha chung ak lak ok atha mi tak zong kha um kho mi tak zong kha se be thiam thiam le an tal lo ai patin khan ta khan zong zei rel piak lo zong kha ngalo na i telefon lo ti va zai no va mo chet pe ding zong kan um lo le mu ba choi sang hi ban tuk laka khan na thei pang ve ko la choi sang tu o tu khi adin le ve lo khi ban tuk soi sel tu o khi athang na bat arak tam deu mi chu thang that nak arak se peng ko na you know pathian ni rian tuan nak ka takin ase ve that nak lai long te kam huwa kam nong support lot nak hi achuak ve ton cheu ta kan te ba ya yeah and then chiman dukhan di social te kan constructive criticism ti seher nak than chau khi kanmah kan thiltuam ya kan uppat tuk rang hin tha deuh se hin ah hin quality ngei deuh se ti se her nak hin an chimi ki chu lunglom ta takin like kan cha zong khi screenshot ta te kin kan i kuat ton group chat a hi mai le ya but negative ta takin mu zei man an selo pon lo ye ma wan tu and then tiel du li ra ki zei da an tu be tia kin le mi che ka chama shum shum kan so yeah and ma ti ki insecure minung po ki attack an ma cho an ma la ma till i mi an ngei sasai na umi te bantuk te khi mm. attack an hmang na khat le chin zang fa mm. deu khi se ton ya but constructive to cho han shim shim ve ding like azai po ke no phiat di ti zong kha se lem lo chun mi cheu khat khi chu azai zai amma ava thi na pak thi lo pak an care pak care lo pak khin soi sel ding bak ima i mi attention lak ti mi ready bak um mi zong khan um pa ton la ke ma zong tu ma ka tu ka le ka vaya ka tu ka adang zai dang hi chu ka ngai tuk lo natin kan keimah zong hi atak cun kai hi hol chim le bril athiam mi chu ka salo chu mu le ma he ka to tang kai har ngai ve ko na bul tin ka chin lung chunga khin kam mi phun chung kam ton mi har sat nak te kam thai nak te hi adong nak a boi pa thong in sumpar na alang mi he tapte kan khan nak ding ta asa se ti mi platform ka du ruang khan ka va tuwa ve mi kha si le kha te ka vai khat atu ban tu kanang ma he kan barwa mi chunga khan an soisel mi kha um se lo a poi lo cun feedback kan pekmi zong a poi lo natin zeihmah a vai sign ti lomi adang hnu zong ah kha lio amah kha simo ti phun par kho cu na thei thiam ko mo an lungput hrim hrim kha okay so ma hi cu duhsaknak ruangah selo in soisel hrim hrim le kaman tu lai an rak um ya an rak um ve ko ti mi kha ka ben fia chan chan hai delete ding long sa ko comment and block ding khi yeah like block ding zong an sa ko kan hai kan page kan

ta fame kan tel ah maw mi nih nan i thimi line khe kan i thimi line khe mi nih theihpi mi zoh piak dih mi ta chnak accountant palik te bantuk line hna zu hong hman ni you know private life te kan nei kho pa kan thil tuah mi po khe like public ca bak ah khan se ve ca khan i come with the territory like kei hna kha chu kai thup kho ngai tu tiang he kai thup kho ngai ding kai ruan uh, behind the scene te bantuk ah mo ka thil tuah mi tu kha a hei lang le nan nih kha cun nan i thup ko lo sia ti ban is it sia singer pakhat a hmai ai khup pang minga ama am tu nan se kho phon no le so like nang hna cu private life hi a du ngai mi ne se chu bala na saka khin mipi ma nan chuak chang hau zo so ma bil te mu ma popularity kan la ma fame te ban tuk ka aban ra dit la ah okay i feel for you guys si ma chun ma rong khe atu ka na la che kha te zong khe ka te peng min ha chu zai dang zai dang nak an mi hmai chuah ding in nai ready sia cun an nan judge ding le criticize nan tuah ding mi zong good or bad nai ready ve bakhao o ama ne sama ti akati mi po nai lak ding na tluk ding sia cun thup zer zer ko dai ten um ko ti le public na chuah ve hnuah cun that's the cost that you have to pay we choose this life we can sit back and not do it but makase yes le makami ma na chuah mi na tuar kho mi zong boi pa ni lam an on piak ruang ase sumpar na langtar na adu ruang ase nang ma thong na chuak mi zong ka sa hlei lo so take it and then pathian sana up law tai mm-hmm. kho i zuam ma ka sa ton ko ya that's good yeah ma ka sa le yeah um so um like like okay nang he chaka ti bantuk je zong vial te positive in na mu kho minas al na lung zong thong atun ti bantuk in a herh lomi cu ka len ka len chuahter khomi kan si ke fakpi kan vai lak theng lo ma cun kan miphun zong ah hin an in ṭih zah deuh la le capo vei long na ruat deuh kala ti ro chanak ngai ko na bel te in kan miphun pawl khi kan miphun hei te langmang ko si mu kam hman ton ngai mi hna cu a that lo tampi khi cu that lonak lei khin salem lo dawtnak ruang kha ai thok mi se ko zon ruahnak ruang ai thok mi se ko tlaihchannak ruang kha ai thok mi se ko na in kam ma kan personal i a cang mi thil cungah khin question to khi kam hang ngai zai ruangah ti mi khi mu ton do e ka podcast zongah khan abinu he zong kan rak chai mi chu um zai tin nan um mo ti mi what tin an kan hal mi ku cha poila tan why am van ti a khin ma ni kin thil ka ro ngai ti mi ki mu bana a va na ngei cang maw ka ngei rih lo okay sa oh good ka sa ko chu mun na zei ruang da na ngei lo te ban to fa na ngei cang maw ta kan ngei rih lo te zia na ngei lo te ban to ya atu tiang na single pang te ban tuk mu so le ya fa chu pan hi long na ngei la na ngei rih ha or leng chu fanu fangnu na ngei fa pa na ngei rih ha na thei thiam ko lo mo a how en zei ruang a ti mi pol kha ka ka a ho man ni va i thak ding mi ka slo ta tak chun bana a ai do tak tak mi u la naw kan si la hoi lo kom ta tak kan si bel te sia khan chun zei ruang ah dah zei bantuk na ruahnak dah si natin mipi nih kan aho paoh na kan ro si ah tu tiang na sin kal peng ti peng kha na ka thai lem lo na but obvious and curious ruang ah se ko la le mu tam deuh kha chu sun i dot nak hrem kan sing kal peng ri ko ti ti khe se ko na bel tin atuar tu cha akhin arak thai tu cha akhin keima ni vai khat kan hal mi kha nangma cha chung vai kul tak an rak hal sa kho men chu mu le

kan miphun zong hi nangmah cung lawng kan si lo in midang sin lawng in an chin deuh hau timi kha a ruang cu nangmah cu nangmah na tei khawh ka thei na belte in a tong tu na sabe ca ah khin a tong tu dirhmun khi mu keimah zong ka rak sin kal lio hang khal ka tong langmang mi se tu zong ah hin fapa na ngei rih lo so fapa na ngeih hau di ka se yes i would love to keimah te na ka create ko mi si a chan na te pathian no se ko you know like are we god let's just make things happen um yeah So keimah pumpak ka ton ahkhan cun Pathian zangfah nakin like um, it's just funny like yes, yes, and then yes, ka thei thiam tuk ko mm-hmm. you know kan context ke hei sle en kan ni na chu tikhin pulpit chung tiang na khin pulpit chung an chat ka hong ngai chu and so like and ma mun khin like an tlangba ngai chun te shrang shrang na ke kan ong tuai da pulpit chung I'm like okay thank you but I will siang kai mi panhi sho panhi khat ni te pandung na kan hei um ton na it's just funny I'm so ready for that mm-hmm, mm-hmm.

a ṭhawnnak le all power he is power over everything pathian sinak hi kan van cawn da kan van rel da khin like zedah stress ding khi um lo eh like he's god like amah nih khin anei di ko amah nih a tuak tan di ko ma ka se so ke ma le khan chun ya pathian zang fa nak kin pathian sina zumnak ka nei za ke ma le ke ma ruangah si lo mu pathian mm. sinah khan and they're like, I say chia ko the bantuk an ti and it's like no Pathian ka say chia mm. because of who he is and so keima cha khan cun um Pathian jang hmana khin I'm good and then uh keima han ni khan cun mo like kum kul langa han wa ka rak ngela din ka rak tuak di kum kul langa kan lot ngai oh na lot ni to lam khas ka anyway um yeah and they can keima du ning na khan rak nei ning lo ma le ka rak feminist ngai ri cho And then like kan pa hna ka rak uk tatak la ning ka zoom I think mah lio thin put in rak nei ning la so mah chungah kan pathian nih nun tam tuk he aka chuan piak like a hlan ah cun thla ka rak pasal ca kin kum hlei ruk ka sin thla ka rak cham cang like nu bu thla cham nak ka ca la ni chuak tok okay ani chuak lo tok and then I'm like I'm serious like because life partner ja pe tuk ting ka rak pem chang ma leo khan anyway tu tiang lo ka hei cham peng ri and then ah ti khan ka campo ah khin ti like early 20s ah khan ka rak cam peng ah khan ka pasal ca ding ding ka rak cam peng mah bantuk hi sala you know mah bantuk sala and then mid 20 25 nei ka nei changa di ka rak tua hi ka rak nei do ah khan jisindak pathian ni khin thlacam nak tang ta khin chan ka ba mang ton um thanksgiving kumthar de bantu christmas de bantu ah khin public in ka chuak thang lo ma khan ma ti ma ma tu poi ni sunglawi cang kan ke ma te khin pathian he khan chan man khi kai zuam kho kai zuam peng le ma khan ka tha ka cham peng mi rol ul tha ka cham peng mi chu pathian pasal cha a mu te khan ka rak cham peng mi se and so ka hei cham peng le ma te khan kul nga shong ka van tina khan zun ka rak cham peng le pathian ni khan ka thlacam na ka thlen pia nangmah tu nupi ṭha si ning khan na cam cang lai. Because I can turn back so I'm like okay so wow. atu cu like I study so much the roles of a husband say na tu how tu the roles of a woman can hring tu nu dir mun te nupi dir mun in ti khat tam tuk he pathian ni kan avan ka chon piak le uh, submissiveness te ban tuk mu mah mah word kha te tu mm. chan kan na ni chan war lo ngai nu paul ni mm. cun ba pal tang i tang dor ding se se an ma choi san ding te bantuk vialte kha pathian ni tam tu aka chuan piak le mm. so ka teto mi chu pathian ni khin he teaches before he give us so nun tam pi ka chuan piak man like ke ke ka independent ngai tin gai ruat and then fa na ka nei tika cun parenting na ka ka passion tok mi jela ka fale chunga ka nu tha ka se ko ka zum pat ka pasal cha ding a khin nu pi tha ka se te nga mo te khin like you know biblical women nupi tha nak ma in ti pathian ni je kan tenga zeda nupi tha ti mi tu ka ka singa mo ti kha nun tam tu ka ka chon piak so ma khan i'm like oh praise god and then ma chunga khan chu long slow in kulanga huwa khan thil tam tuk pathian ni mi phun ram na mi phun cha khin mun ma like in ka ko an piak so ma chunga khan pasal ka rak hak pang lo you know like ka champah pengmi thil cu si ko but I'm not waiting like how da ka pasal si te nga ti hi ka si le ve la like pathian khoi ka da feel na ka du khoi ka da ka chan ka man lai khoi ka da hmol ngei tin mu chan kan pe khol ati mi tu ka rak cham peng be na ma te ka pa pi ta tak pathian ni khin he want us to keep being faithful zum ok tlak tin um peng hna se ti kar hlang peng hna se ti ka pathian akan du piak mi sile triangle ma duhin ka tahchun hitihin kan i ton ahcun a tha lo because taksa taksa i duhnak cu a lo kho mi si so kanmah khi hiti lei te a cung lei khin pathian lei si se da kanmah hrimhrim self development thancho pang kan ti ma khan cun hika din kan i tong te ko lai ti khin ka zum pang mi thil sala so ministry ka tuan chungah khan pathian nih a kan ton ter te ko la ti zong khi hnangam na kan ai kan te ko la chu foi na ha cun and then a cheu nu tampi khi they're just waiting like they're just waiting an ngak su so like ka kum chu ve chang te strong khin an ngak na ka du lo ta tak a hlei nu chu kan banai tika khin chun kan du ning in khin kan cho chang kho tuk ti lo an man tlai hlan lo chu so a hlei in ti pa nak man in nu zapi cha khan se ko ba nu cha khin just keep serving because like atu hna khi rak nei nei cang ning law te tu hi ka diriam tuk hna pathian sang hma nak in mo like anungak le wa khan ama hi rak tua ni tal mat ning law te ban tu khin zei hman i cheer nak le a jeng te ha lungvai von nak ka nei ha lo pathian thong an sema zong kha i mean ka khi tampi chu tua kan du pang ri ko e but aza to khin i think i use my singleness ka singleness ka hmual ngei tin ka hman tin ka ruat ve ko ram na mi phun pathian cha khan pathian ya achan aza te tika khana ka pek te ko tikhin zup na ka ngai and then also to long slow um hi topic hi chu kan mino tampi zong ka chim pang mi sele a chiu nu khi pasal godly man te ban tu khi an du mi khan chim pang la but an ma khi sin ni team ve lo cho right ka the dol mi chu we're going to attract the people like who we are like who we are kanmah mun tu kan simi ka ma ka kha kan kan kan attract la hoi la kom zonga se se mo tu chu nuva zonga khen nang la ke zong kan common interests kha te kan common core value kan tela chu kan aupi ngai mi pakhat na kan chia mi ka ai lo tuk cha khan Khi zalong taktak te khin ti kan i kom le kan i do kho kha bantuk khan a cheu nu cu godly men an ti nain an thil hruk min a sexy tuk la le and then a sah tu pawl hna kin like godly lo ngai ngan sila cu toxic man tuk minung khan sila le I was like no you have to be godly yourself and then you attract nangmah te khin like ke ara te ko lai nangmah tu kha ser siam kho i zuam pang te ka han ni tong te ko la ka ti ton and then cha thiam tak mi like boy sang nga mi non te phone nangma high school na na di no wa chin you know like you know what I mean nangma ka pasal cha na du mi kha nangma si kho izuam de khin ka hei to mi just say uh but keima ro na ka sun te khana hei se but khati lai mi na single te banduk chapawi kan man mi kha a cheu tampi cha chun insecure ta tak khe sa kho ve men so ira ring kha cha tha ve ko e like that sunna kha kan u le pawl a upa ngai cangmi he wedding hna khin capo ah khin social te bantuk an rak hman pa peng wedding tiang hna kal angam ti lo te bantuk hna kan um le so eraring po kha cu tha ko e sensitive topic asimi chu mu pakhati um tong chuahma mi zong kha like just trust God Pathian sinah khin like you know just keep serving serve peng ko Pathian sinah khan a chan hman tin Pathian nih an chiahnak hmunhma tlamtling ten ka chim tu khan thluachuah te khin an chiah piak pang ko hna right mm. but an nawl ka ngai ma sa hna si ti ka an duh piak sa khan si ton le ma thluachuah te ma hmuhnak ding ah khan nuwa ngai pang ko hna si and then kan pong kam kha chu kan hei control ko la lo kan soi pang la thang chen na or whatever mu cha po zong khin bai ma te kan ma tu khan ngai mi single mi nan um ria chun just keep working on yourself academically ca lei in maw thinlung lei in pathian lei in a zei lei poh khin so that nan neih tikah khan cun you're gonna be so good and healthy nan fale ca zongah khin like a ṭha tuk hla fale tam tuk a tlaumi tam tuk ka ṭhi hruai cang hna le it's like zang an fak tuk ka nu le pa khi ka kum chu ve cang te hrawng hrang khin ai ummi te bantuk ma ai duhmi an tampi le fa an van ne khin pathian zong i bochan loin ti foundation pathian bia neih zong neih sasai on an fa le khi an tuar tuk and so like an tuar tuk like ka zang an fak tam tuk ki ka tol rel pi chang hna le ka zo piak chang hna le ke ma le hin cun i am serious very serious about this and then atuna van chimmi ko war tok mi chu pathian hin thlachuah he akan chiat pek le ma a thlachuah he kan zum ok kan tlak le tlak lo ding ni kha ngai chang zum ok kan tlak kan si tiang ka nga ve ha chu silo a kan pek mi kha ma he kan kan hlatnak tu si ding mi kha a rak ngah ve lo so mah suah ding cang kan mah kha zumh awk tlak te kan si ve hnu ah khan kan tu kan la khan hana timi te kha ka van or tuk ma cun atu oi khat kei zong kha bantuk topi na kan kal nak khan kan unu pakhat ka ani kan ni nan ni nan sama ka tala cheu ka kan u le cheu ka ke hoi le he khoi ka azon pokin hoi le he kal peng mi khen um na ke o cheu ka ke um, kan mang pa cheu ko kei belte hi kai ka zo po a keimah lawng dang rak kal chu ka ma tiang tiang i kal pi peng ding hoi ka rak ngei ve lo rang chu ma se ve lo se ka chu an then bak lo so ani na mu a chani jong na mu ve la an an kal ti pang timi po khan um ve le kham to kan unu pakhat kham ha to pi na khan o nang ma long ma ta khan ka rak hal o keimah long ka se peng ri ko e kai che ka tong lo e ta khan arak le ka rak hal du mi kha nian hoi la te a ruang cu a hawi le he ka hmuh peng tiki amah te lawng ka hmuh mi ka ka khal duh mi rak si kei ka a hawi le ka rak khal duh mi rak si na khan ani nih direct an khan mah te le khan rak lak le mah nih khan khua ka ruah ter ngai mi cu o sia cun mah tin pen rak khal langmang la le pei rak si la he selo le an rak chapo langmang le pei si la he mu automatic in khin a o ke mah long ka si a ka chung le cu an mah an um selo le ti ding kha tu ka sa duhmi kha zei ruangah dah ka tong lo e ti theng theng in khan answer kha a lak colh timi kha keimah zong khua ka ruahter ve ngai cu ma tikah okay laimi laka hi bantuk hi tam deuh in kan chim hau timi mu zawnruahnak ngai le dawtnak ngai le nomhnak ah kan rak timi hi minung pakhat ca ca tun te bantuk in pilternak le thachiatnak ca le ka hlei tatak cang ti lungdong tataknak le thei thiam ko lo an mah zong an zumhnak thong ngai ko le an zei hmak poi lo lio ah khan kan mah ni kan ti langmang ruang ah khan pakhat khat an ni ca khan a rak nenh kho an dignity te an i zumhnak te he tlau tuan ve cang tu an ti tam en khatin avan ti la ke zong ka mang ngai ve chu akan til hlan ah khin ke ma ke ma na kai te chang because ka thei chia chang like single is gone yeah yeah like it's just funny like ma khi kan thil to mi te te hei tam pi zong akhin it's like na single mo te long bak hi like buai zai da nanga te ban tu mo da ra ka jari na tuan te ban tu apa pi ngai ka ruat mi po ke like hello in single cang maw and then mah single ah khan cun kan man khi a tum tuk mi hna lo it's like khi the the best highest award hna khi kan lo ter le I don't I mean it's a it's a blessing pathian sin thluachuang an tuk chu si ko and I ma hna na khan is like nupi pasal khi an nei cio ko lai kan nei cio ko lai but ram le mi phun ca pathian caah zeidah kan rak tuah timi tu khi not everyone can do it emma te kha focus bak hna si ti kha ka duh ve hna so singapore please this is the best time the best time to use pathian sunparnak ca le ram le mi phun ca le mah pumpak camut self development ca kan as sunglawi bik caan ka si ase tuk ma kha ma atu tan i ma topic kan hal bik na aruang dong cho nang ma kha ma ka zon velo standard he kha anung bak mi na si ti mi kha zakata zakha ka mu na single mi khi tu nu God forbid okay tu nu kum som li zang va single kum som li tiang zang hinu kum sha kum kul tiang zang va single ri ko lopat velo every single hour and time khi sullam ngai ting every second hi boipan in am hman tar am hman ding mi dir mun ken asi ko khi atu na single mi zong ka sung loi tu kan pathian ca na hman mi ka mu te ka khin mu midang ca zong a tha jang pe si chu ma hitin do kan hman ding asi chu timi tha jang pek pa la ka single mi hi a ruang um ti mi hrim hrim kha dir pi kan single na pathian a kan single tar ri mi hi a ruang um ti mi hrim hrim kha dir pi tu kha khin se ve ka ti chun keima zong ka karak se um ka single lio i biak an ka rak pek mi tapo atu ka ruah ah hin ti kha lio kan rak pek hlah se law atu hnu ah kan e kan rak pek kho lo ti kai ngai chi ding ka tam ngai hna na atu ah cun ti biak an ka phak kho lo caan zong chu va um ngai bi cang kan fa le he kan cun a ruang tampi kha va um le mah zong ah khin ka lung chung khin o pathian ne tu leo chu mah dir hun an aka che ve mi si ti mi ten khin kai nem kho tha jang he kala kho them them amma le an caan te um ve timi ka mu a cheu khat ni khan an hei kan te o asta chuwa ka ngai hnu zong kai tel peng ko la biak na ga ve lo ka chuak peng ko la te na te wa ngai la tlau so ka huit sa polo ba ta kan kan tel ka rap timi ka ka timi ka da te adir mun ka van dir tak te ka chun zai ada pathin na ka chia timi khi kan fiang ve thlo ma ko so kan caan ka ngai mi te tu ka tu na ti ban tuk khan mu amma la an ke te te khan man thiam tu khan chum zai na ti so ka lang ti ko kan phum nak a kan par oh kan pathian nih a kan phunnak ah khin a parmi se thau se timi mu a kan ya velo tu um christine king tima se kha tu bachim thi bantuk chon piak thiam mi nu ni khan pathian ni hin pathian ni ti siloin hi ti ni khat khat ati khon ru ai o atu chu boipa ne vle a phum in pai a ka phum chang kau ki mu i've been buried in this darkness mu mm. mui lak ahan phung pai ka se chang ko hi kai ka nunnak zei man ro chan ding tum ti lo na ti liao ki pathian ni arak in tu tu ke se you have been mm, planted ma te kha ka uar tuk le kan mane o atu leo chu kamui di chang ka chum chuk ti chang ka zai po adi chang ti kam ban alung dong ki rak nok ning sra pathian ni akan tu liao se level in kan dak chua ri lo liao ti se ruang akan se ko so pathian ni ti akan kan kan par mm. than la ti mi chu ruanga na umnak mun te apar mi se ko ti ni ka kan du tuk mi ka se le sa umnak mun te apar bak